Ka channel ah ka lo lawm leh vek cheu a, tun tumah chuanin cake tui leh awlsam taka ur dan kan en ho leh dawn a ni. Oven nei lo tan pawh tuna ka rawn siam dan tur hian a ur theih vek a, a awlsam a, a tui em em bawk a, video hi a tawp thlengin min lo en sak theuh dawn nia. A hmasa berah chuanin artui kan mamawh a, artui hi pumli ka hmang dawn a ni. Artui hi ti hianin kan lo kheh zo ta a kawr chu hei kan chawk sawm vek ang a chhungmu te hi kan chawk phuan bawrh bawrh dawn a ni. Ka chawhna ang hi kan neih loh chuanin fog thir kut emaw fian te te fian pangai te pawn a chawh theih vek a, kan neih remchan ang ang khan kan chawk mai dawn a nia. Ka lo chawk phuan tha tawh a ka duh ang tawkin chuan chini kan telh ang. Chini hi chaw sawm a nawm zawkna turin grinder ah khan ka her sawm vek a, a her sawmna kan neih loh pawn kan deng sawm thei a, kan rawt sawm thei bawk a, kha kha chu keimahni duh dan dan kha ni se la, vawi khata telh zo vek lo khanin ti hian vawi khat vawi hnih telh ah ka hmang dawn a ni. Kan duhthlum dan a zir khanin kan telh hnem in kan telh tlem thei a, kha kha chu keimahni duh dan dan kha ni rawh se. Tihianin chini hi kan chawk ral vek dawn a ni. Chini hi herhsawm loh pawn a thlak theih a, mahse herhsawm loh kha chuanin umm a lo hraw ve deuh hlek phei kha chuanin chawhsawm kha a har ve lutuk a, chawh chhung kha a rei a, ban kha a kham duah a, chuvang chuanin herhsawm hi a pawi lova awlsam zawk a ni. Tihianin hei ka chini chaw pawh kha a lo ral tawh a, ka duh tawk tawh a chuanin Maida kan thlak ang. Maida hi no khat aia tam ka siam dawn a, no khat leh a chanve ang vel a niang. Hemi measuring cup hi kan neih loh pawn no thingpui in no pangai ang kha kan hmang a, khatiang no khat leh a chanve te kha kan hmang thei a ni. Chuan baking powder kha Fiante khat, table spoon fiante khat kha ka telh bawk a, tihian kan chawk leh ang. Kan chawk kawi hlarh dawn a ni, a chaw hi uluk a ngai a, a phut deuh avang hianin pawngpua zu chaw nghal buan buan kha chuanin a phut te hi a leng duh a, engtin nge a rawn a rawn baw duh a aw, chuvang chuanin dim tein kan chawk dawn a nia. Hei ka lo chawk kawih tha tawh a ti hianin kan chaw kan duh ang tawk a hetia kan chaw kawih hnuah hianin butter emaw tel kan neih remchan zawk zawk kha kan telh leh dawn a ni butter kan neih chuanin butter kha kan ti tui anga chuan kan telh anga butter kan neih loh pawn tel pangai chawhmeh kan nana kan hman ei tur siam nana kan hman ang tel pangai kha a hman theih vek a ni kei pawn hei tel pangai best choice Tel ang kha ka rawn hmang a ni aw tun tumah hianin tihian tel kan telh hnuah hianin kan chawk leh ang tha deuhin ngun deuhin kan chawhpawlh leh dawn a nih chu. Chawh ngun hi a ngai a, a chhan chu kan chawh that lo a, kan chawh ngun loh kha chuanin kan cake siam kha a tui duh dawn lo va ni. Ka duh aiin a khal deuh hlek a hei ka chawk kawi tha tawh khawp mai a, chuvang chuanin Amul Gold bawng hnute kha tlem fian te khat vel kha ka leih lut a, ka chawk leh dawn a ni. Ngun deuhin kan chawk leh ang. Kan cake siam tur kha a khal lutuk kha chuanin, a rum lutuk kha chuanin a tui dawn lova. Chuvang chuanin hetia kan chawhkawi hnuah hian kan duh ai a, a lo khal deuh a nih kha chuanin, bawnghnute tlem kan laih lut anga, bawnghnute kan nei remchang lo a nih chuanin, tui pawh kan laih lut thei bawk a ni. Kha kha chu keimahni remchan zawk zawk kha kan hmang mai dawn a nia. Tikhanin bawk hnute fiante khat ka laih lut tawh hnuah khan bawk hnute kha fiante khat awm vel ka laih lut leh a, hei ka chawk kawi leh a ni. A kawi dan pawh a lo tawk vel tawh a tunah chuanin bawk hnute chu kan laih belh tawh lovang, bawk hnute laih kha chu kan duh tawk tawh dawn a ni. Vanilla essence kan telh leh dawn a. Vanilla essence kan nei loh chuan khawi chu kan hmang thei a, kei pawh vanilla essence kawl rem chan lai ka nei lo avangin khawi zu khawi zu fir tha kha ka hmang a ni hei. Khawi zu hi fian te khat teaspoon khat kan tel ang. Khawi zu kan neih loh pawn dairy milk delight te chocolate kan neih ang chi te kha tikhan kan han ti dip ang a, kan thlak anga a tui lutuk a ni a tih theih vek a ni kha, kha vanilla essence kan neih kher loh pawn cake tui takin kan ur thei theuh a ni. Tiang khawi zu ka thlak hnuah khan tha deuhin ngun deuh khan kan chawhpawlh leh a, chuan kan duh tawk a, hei kan urna bel tur dek chi te ah khan tel kan zu ta ta nga, tel tlem te kha kan thlawrh anga kan chulh mawm vek dawn a ni, a mawng leh a bang vel te hi nakin ah kan cake ur kha lak chhuah a nawm zawk na turin. Kan duh ang tawk a, kan chulh hnuah hian a mawngah hian lehkha kan phah dawn a. Lehkha hi a phah ang chi kha kan neih kher loh pawn hei lehkha pangai paper pangai kha a phah thei vek a, kei pawn hei paper pangai lehkha pangai lehkha puan pangai ang kha ka phah dawn a, a mawnga phah tawk tur khan ka chep bial a chuan ti hianin a mawngah hian kan phah dawn a ni. A mawnga lehkha kan phah hianin lak chhuah kha a nuam a awlsam bik a ni. Tel tlem ka thlawr lia chungah khan lehkha chungah khan chuan kan cake ur tur kan meida chawhkawi sa kha dekchi ah khanin kan chhung lut ang. Kan cake ur tur chu kan lo chhung lut zo ta a ti hianin kan sawh keuh keuh anga vawi hnih thum vel kha chuanin gas ah kan ur tawh dawn a ni. Kan urna tur hi dekchi thir bel eng bawh kan neih rem chan ang ang kha kan hmang thei a chuan ti hian minute nga vel, Minute thum atanga minute nga vel kha kan lo chhuangsa hmasa anga gas a sang ber a dahin chuan chumi hnuah chuan a hun chhan tur kha kan dah lut anga kan dekchi chhuan emaw thir bial chhuan chhungah khan chuan a hun chhan ah kan dah luh hnuah khanin kan cake ur tura kha kan zu dah lut ang chuan kan chhin anga gas a hniam berah kan dah anga minute sawmli atanga minute sawmli panga inkar vel kan ur ang. Hei ka chhin anga tian gas a hniam ber ah ka dah a ti hian in minute sawmli atanga minute sawmli panga vel kan ur dawn a ni. Minute sawmli panga hnu ah chuan in hei a lo hmin tha tawh khawp in ka hria a, hei a hmel te pawh a lo mawi tawh a, mah pawh a lo puar tha tawh lutuk a ni. Chemte emaw tooth pick ten kan zu hawlh chin anga hei chemte ah khan engmah a lo kai tawh a lo, a lo fai tha vek tawh, a lo hmin tha tawh a nih chu. Tiang gas ka off a. Ka dah daih deuh hlek hnuah ka uiin a rawn la chhuak a, a zei anga an ei nghal dawn a ni, a tui nge tui lo tih an rawn sawi ang. Ka uiin hei a bun chhuak dawn mek a ni, a bun anga zei nghal ang. A mawng lampang kha chu ut deuh ni kha ti rawh. A ut raih mai. Pawilo a tlang chir ut kha chu maw. A mawng kha khaw kal ti kha ni kut kha.
Model ah ka rawn hmang mai ka u hi a soft tha em. Aw
that hmel khawp mai.
Chawng reng ve deuh la. A cut pawh nuam viau mai. A tha tura ka ngai a. Mother i eitur kan cut a nih hi aw hei. Ano kha lo ei chhin se la hetah va kal la.

Aw ten ang pawh i lang tawh lo nia aw khata eng lo kha chuan thu la kha pakhat ah khan pawt dawk la tui nge tui lo te in comment dawn la. Kan ei ange aw a. Tui khawp mai.
Hetiang he ka ei sa na rei tawh a. Siam ro ka tir na siam pe sil o. Zanina siam a hei kan ei ni he tui khop mai.
Chak na rei to. Ah, ka nui na ei chak na rei to a siam ro min ti char char ma se. Ka buai ve thei lu tu ka ka siam man mai lo a hei zanina ka siam sak a. Lo ei ta ni he thingpui kha ron chawi phei sak lo. Zan in chu kan lang lo meng a hei ka nu leh ka u ka rawn ti lang a, pa hnah te ka hruh hai apron nen ka la awm tuk mai chuvang chuan in ka rawn lang lo meng e, an ni thingpui nen in se la rawn lang ruah se an ei lai te kha thingpui te kha rawn chai phei la rawn thu ruah lo.

Kan bel urna chhah lutuk lo deuh a. A tlang hi lo ut duh deuh a la, steel ah ka ur a.
Steel a chhah vak lo a.
Nakin ah chuan aluminium ah kan ur anga a tlang hi ut lo a aluminium a ur hi chuan maw.

Nakuna pancake soft chat to phai mo tui to pan banana pancake next video a ka u hian siam dan min zirtir ro tia zirtir pa in a siam dan te ka ron tilang le don nia